my country people now welcome back to my channel today big brother niger winner will be the call white money and also um, all the female big brother niger housemates online in-laws don't give them woto woto no be small thing um ever since this girl that um hilda baci wey cook hundred hours wey wan break guinness um world record ever since she achieve am they never let white money and big brother naija housemates get peace o na white money own na im pain dem pass every other person own pain dem o but na white money own na im pain nigerians pass

deserve that win but e no get wetin we go do na nigerians dey sabi support um, wetin no get head sometimes just for supporting na bandwagon they dey always wan follow the crowd most people dey just wan follow the crowd no they no get mind of their own you no fit dey on your own say no this thing i no fit follow wetin other people dey do i must do my own e no be like that for this our country everybody dey wan follow wetin everybody dey do so as Ida don win this thing na people come sit down the ones wey vote for white money follow dey talk o oh. they come sit down come think am say this white money wey we vote for all these big brother naija people wey we dey wey we dey kpai ourselves for dey fight unnecessarily they never still achieve wetin this Hilda don achieve in a space of just seventy-two um, eh, hundred hours So some of the con con con drop their own two kobo on top the matter. So make I continue to read their comments for now. So another one can say if Hidabasi fit break world record wait within 90 hours, why white money spend 72 days cooking for Bibi Nigeria without breaking any record? In the ask us the question. So now go help me answer for comment section because myself I don't know what to say.

okay o so anoda one kon sey even BBNaija no fit run dis kind type e kon di guy kon show us di um hidabasi profile for Instagram na Instagram be dis abi na Twitter na Instagram for Instagram um bikos um di time wey be sey she start dis tin I check her page she get two hundred and sometin k followers den like two days later i come dey see say she don get four twenty den four days later i dey see seven hundred and forty one every four hundred and so if you go there now she don dey one point one million followers sef or more than sef the last time wey i check am yesterday na one point one million followers na she don get so make i continue another one come say he that use four days gain followers wey BBNaija housemaid dey use three months gain so as dey don as people don talk their own talk talk talk dey come still come come on the last person here come say I'm going to discuss how BBN is fading as route for endorsement and is best only for chopping people's money and short term fame later today honestly the only thing wey Big Brother Naija and Big Brother Titan whatever they call themselves dey ever do na to chop people money come online dey go um knack people head together till today Phyna fans and Beauty fans dey still dey fight Phyna fans and Groovy fans still dey fight Phyna fans and um Chi Chi fans still dey fight dem still dey knack each other head together na wetin the the show dey good of good at their the fame sef na short thing go check all those their face set all of dem wey even go there sef dem no dey hear from dem again the only surviving housemate wey be say dey still dey surviving for the entertainment um industry na bisola from that their set the rest i no know wetin dey do that those ones yurie sef still dey even try dey still dey do her um we still dey see am for instagram once once wey she dey do her workout dey do her um weight loss recipe um she still dey try but the person wey still dey for spotlight na bisola if we wan talk about the other ones, Miracle wey even win, that one just run, we no hear from am again, we no know where e dey. So, na so. So, our white money own na come pain dem pass, so make I read wetin dem talk concerning white money matter. The first person here come say, the person dey try to explain say white money no nothing e sabi do, sey di cooking wey be sey e good wetin e achieve from di cooking wey e cook for big brother house na to come outside come do micro blading so e come sey micro blading will not allow di flour boil to last hours as in white morning no go fit stand di way em hilda take stand for how many hours take dey cook dey do all those things sey no sey e prefer to go dey draw eye brow woman wetin woman dey draw for eye na im white morning dey draw na im be im own So another one come say, despite how I love food, I can't cook for 95 hours in my next 1 million life. Well, na true me sef, I no fit. I can't come and buy myself, please. Next one come say, laugh out loud. This guy just whine everybody saying they cook inside house. Now so, just use the cooking, deceive Nigerians. Nigerians are too gullible. We too dey gullible for this country. They quick easily deceive us with mumu things. to another one the person come say wey um the thing wey white money dey good at say na best in music him come put laughing emoji him dey try to mock white money because all of us know say the song wey white money dey sing na God na him go help us for that for that aspect so the next one come say he's a talented musician come waka comot e dey e dey mock the guy let him be okay na the, the last one come still stop na come put laughing emoji well na white money our winner now una take now una take dey do caricature so okay o una don see am na the next the the thing wey be say dey there be say everybody really get wetin go blow dem eventually for life. E get some people wey dey very daring and I go give am to um Hilda Basi, the girl is very daring for her to fit come up with that kind of um plan to do that kind of thing and she see am pull am through, e no really easy. White money on im own, im im don see say maybe im no fit push himself too much, im say make e do the one wey be say e go fit do to take win the money and e work hard for am. So different, anything wey be say anybody dey do um just do am well life is just the main thing just do am well eventually e go pay off and e pay off for both hidden and e pay off for white money so white money eh, na you know if you wan continue the cooking for outside or not who knows everybody don collect woto woto for this hidden matter even chioma davido sef dem don cause that one tire but we no wan do enter that matter now una take care una bye